kamoro moro ma intie jara mar Lulu TV en kinde makare ma indie en chenro mar kuku mar wach mikelo ni kinde ka kinde kod an Jeff Olumba ka odiochieng' ma kawuono Antiere kod eh, jalup jagoro mongirore mar Kotu e studio kaendi. Abiro miye thuolo mondo mi onyisu nyinge kae to wadhi kod twak machalo kama endi. Kwadwa rango weche mopogore opogore to moloyo e riwruokno ero mar Kotu. Arwaki e studio. Eh, erokamano eh, Jeff. Mos oganda.
Ah, erokamano ah, nyinga iluongo ni Benson Okwaro. Mm. An Deputy Secretary General mar Kotu. Mm. To moloyo an bende Secretary General mar Communication Workers Union. mm. ajagema oyala mm. kasetimo introduction erokamano erokamano ahinya benson okwaro kendo agoni erokamano kuom kawo thuolo mari achiel kachiel mar chopo e studio kaindi mar lolwe tv wabiro chako achiel kachiel ni tie nyiswa ni to oganda moko samoro ok ong'eyo samoro isebedo ka giwinja winja inyalo nyiswa ni to kotu tije maduong' en ang'o mokwongo anyiso jothurwa ni kotu en riwruok mar uh, motelo ne jotich duto me Kenya kar kae mm. kaka aparo ni jopiny ong'eyo wan kod unions mang'eny mm. wan gi union moromo piero ang'wen gi ang'wen mm-hmm. to unions piero ang'wen gi ang'wen gi oriwre e duol miluongo ni kotu mm. kotu en uh, short for central organization of trade unions mm. ne obedo registered in uh, higa mar piero auchiel gabich mm -hmm.

jotich nyaka bedi member mar union mokwongo mm. kaka wacho ni an jagoro mar union mar communication workers union koro jogo matiyo e communication sector kaka ka karu kake mm. kaka kbc yes. posta telecom safaricom mm. jotich mago gidonjo e communication workers union mm. jogo manie security sector donjo e private security union mm. jogo manie agri, uh, agriculture donjo plantation union mm. to bang'e kore ka unions go biro kanyakla to riwre to giyiero jo jomotelo ne koto mm. yes mane ka koto bedo formed mm. koto en ana umbrella body mm. ma oketo unions gi kamoro achiel mm. kwa hiyo so unions go wegi ema tiyo telo ne jotich eh, e migawo ma gintiego mm. kaka, kaka Anie sekta mar communication, an awuon adil gi jogo manie sekta. Uh, joma nie sekta mar security deal gi sekta mar security joma nie sekta mar niang' deal sect unions mag niang' koro ka gin gi shida e ka koro gidhi e umbrella moro mar koto Yeah. Yeah.
To jalo wacho ni kotu ere kaka ukedo ne maybe ratiro mag oganda magu kata gigo eko ma gidwaro ni mondo mi otimnegi. Kinde ka kinde ubedo ka ukonyogi nade? Ko- koto tije en eh, watimo watimo national issues mm. watimo policy formulation mm. um, kwadwa loko chike mag jotich mm. wabedo piny kaka, kaka kotu board to wang'iyo na ang'o monego watim mondo konyo kenya kaka for example wan kod labor laws abich yes. labor laws gi bich jokotu ema loso mm. koseloso to gibedo gi kamoro achiel kod committee mar, mar labor e parliament to gichiwo proposals magi to gilobi gilobi uh, parliament mondo uh, parliament okadh eh, chikego mano achiel kuom gik mwatimo mar ariyo gik mwatimo en gik moko kaka um, keto kiwango mar mshahara uh, mwaluongo ni wages wan kod wages council ma wabetie kaachiel kod eh, sirikal through minister of labour Yes. Federation of uh, Kenya Employers mm-hmm. kaachiel gi KOTU mm. wan kod gimiluongo ni tripartite arrangement ma wabet kamoro achiel to watime ma kata sani wasechako romo kodgi mm. so that kochopo tarik achiel dwe mar abich yes. at least ka nitie kama wawinjre to wa, wa, wa set minimum wage mm. kaka ung'e ni jowa mang'eny mani man gi tich weg mm. tich yeah. ng'enygi eko yie chulo msara maber mm -hmm. gidwaro ni kanyalre to gichuli matin kaka onyala mm. kata kinyalo tiyo ne bure to mano bendegi mm. so okay, waset uh, wages council to waketo wage guidelines mm. waset uh, kaachiel kod sirikal waketo kenya labour board mm. kenya labour board ma jokoto uh, uh, wan kod uh, seats seats adek e labor board ma ng'iyo generally wage guidelines ng'iyo generally issues mag labor uh, etc so yo nitie yore mang'eny mwakonyo mwakonyogo gima dwaro ni joganda ong'e ni kotu ok dhi direct ok nyal konyo tich direct unions magi ema konyogi to kaka ma union no ok ochopo kama e kiwango monyalo konyo kaka union Yes. to koro union ema dhi kwayo uh, kony e kotu mm. so kotu ok bi ir ok bed involved directly mm -hmm. gi jatich mm. jatich bedo involved gi union mare yes. to union mare nigi procedure mm. ma gidhigo uh, gi employer ka gikosana gi employer gia kanyo gidhi e ministry of labor to wan kod dispute resolutions mm -hmm. uh, mwatimo to kwasetieko to kwawinjre at that level mm -hmm. twarumo kanyo kok wawinjre to wadhi e labor relations court mm -hmm. yeah bang' mano pod inyalo dhi up to um, uh, court of appeal mm -hmm. labor, labor relations court is almost level mar high court mm -hmm. Yeah, to ka koro nitie uh, kapok ichopo e area mar dhi e court go inyalo neno ka en haki mari mondo i consult Yes. uh, gi kotu kotu nyalo konyo kotu samoro nyalo konyo um, chiwo legal prof, uh, protection gin gi lawyers ma mwaretain ma kapo nochopo ni nyaka wakawo services mar, ma, mar lawyer Yes. kotu nyalo konyo mondo omi jatich mm. kata jotich kuonde ma gintie mm. mondo giyud uh, legal protection mm. erokamano ahinya uh, benson awinji nitiere weche ma bende samoro osebedo ka chando jotich ahinya moloyo kama iwache minimum wage ni eri nitiere jok moko ma sani eri onego bed ni en pesa adi kata ng'ato onego bed ni chulo omenda maromo nade kama thin mogik okay well, minimum wage uh, uh, otegemea uh, sector ma ng'ato tiye nitie sectors mopogore gi nitie security sector nitie agricultural sector nitie building sectors ko sector ka sector nigi minimum wage mage ta minimum wage go bende obedo opoggi kaluwore kod kidienje mag ji tiye county moro town machielo Yes. nikech ne nitie assumption aparo ne en that assumption nyaka kawuono ni samoro ngima ma Nairobi mm. opogore gi ngima ma Kisumu kata ma Siaya. Yeah. Koro minimum wage bedo obedo set up in a manner ma jogo matiyo agriculture mm. nigi minimum wage margi mm -hmm. jogo matiye um, communication sector for example mm. minimum wage margi mm. but above all city ma ng'ato aye mm. Nairobi minimum wage mare ng'eny moloyo minimum kata bedo agriculture sector to in Nairobi mm. ichamo msara mang'eny moloyo ng'atno matiyo kitale mm. ne ni mane ka ne okete chon odho sani ngima masani yes. nyaka ne chak oche mag county gi mm. koro nere ka bochono wan nyaka walok pachwa nikech eh, ibodo ni ngima ma kisumo chalo hala gima siaya nikech ji mang'eny koro dhi siaya nikech nitie devolve units ji mang'eny dhi bo siaya nikech devolve units koro nengo ot nyaka dhi dhi malo mm. so bochunowa ni mondo kinde mabirogo yeah. nyaka wane kaka wa change but mm. currently as it were yes. uh, king'iyo gazet notice mancho ogol bang uh, mayday mm -hmm. ose, ose indicate inyalo yudo the kenya gazette tiyudo yes. ka nitie the soja so that people should be able to know mm. onego chula minimum kaka nairobi for example yes. jogo ma clerks for example onego minimum wage onego be 29000 shillings mm. kapok ochule kapok ochuli house allowance mm. ka in kotimo clerical duties mm -hmm. nitie minimum wage mag drivers yes. nitie minimum wage mag cleaners mm -hmm. so en kiwango mopogore opogore koro mm -hmm. jatich madwaro ng'eyo maber unions chiegni union ka union kod eh, a copy mar eh, mar, mar uh, minimum wage guidelines uh mhm. -huh. koro inyalo dhi ir union mari uh mhm. -huh. kok inyalo dhi union mari idhi ministry of labor man chiegni kodi uh mhm. -huh. kata inyalo dhi e government printers tiyudo a copy mar notice mar manowuok ok ang'e ni notice number di mm. ok ang'e e wiya but a notice manowuok sometimes in june mm. uh, last year mm. and it is operating mm. kochopo this year sani already the wage council osechako romo yes. ma ka winjruok obedo e kindwa gi sirikal mm. to kendo kochopo june or july a new wage guideline will mm. come

Nitie jera mar Lolwe TV, wachako duogi thuolo mar ariyo maendi en chiro mar kuku mar wach kod Anje Fulumbaka. Chiel ka chiel odiochieng' ma kawuono antiere kod jalop jagoro mongirore mar Kotu e studio kaendi. Abiro chaka rwake mondo mi omosu ka dipo ni koka iketo TV mare iwinji nyinge koa kuome en owuon. Achaka rwake e studio. Erokamano Eh, amoso moso oganda. amoso jokanyanam nyinga an Benson Okwaro an eh, jagoro matin mar eh, kotu kenya erokamano ahinya benson arwaki e studio e thuolo mar ariyo kane wadhi to ne warango weche kaka kotu samoro osebedo ka kedo ne ratiro mag oganda to ne warango weche goeko mag osara kane warango ni to osara mathin mogik monego bed ni ichulo ng'ato en osara maromo nade to iwacho ni maendi luwore gi kuma ng'ato nitie to gi weche moko mabende mathoth ma wadwa ni mondo mi ngeknwa matin en ni to jotije makonyo ji e ute gi eki miluongo kata ni house helps gi eki gin to margi ni kuma chalo nade

siling elfu apar gachiel to wang'eyo ni ng'enywa ok chul eh, siling apar gachiel no Yeah. nikech eh, weche mopogre Mm. mokwongo jowa mang'eny ma ondiko jo- ji e udi ok ondiko nikech gin gi gi nyalo mar chulo jogo to gindiko nikech samoro ja- in gi ja- dhako mapuonjo japuonj Musacha en siling moro elfu piero ariyo, mari en kata be elfu piero ariyo. Koro ing'e ni kuriwo pesani kamoro achiel, ok oromo chulo ng'ama tiyoni e ot, to ok oromo chulo gik moko mahitaji mar dhano ma dhano timo. Koro wang'eyo ni ji mang'eny ok ochul. To nikech eh, onge mar tich e Kenya kar kae, Yes. jotich mang'eny to moloyo jogo ma wakeyini Mm. tiyo e utewa to wang'e ni ok chulgi maber wang'eyo ni kata jogo moko ma jowa ma jotelo ministers ang'ono ok ndi ok chul jogi kaka onego dwar mm. to through union mar mar uh, domestic and hotel workers union mm. wasetimo a lot of efforts mm -hmm. um, ILO oseketo um, uh, motion ma ji nokadho mm. ma um, Nitie convention aparo ne 189 ma onego bed ni jopiny kata jo Kenya kata Africa correct duto luwo. Mm. Pinje matin sana emose ratify convention. Jo mm. Kenya pok ratify that convention. Mm -hmm. to ok giratify equation nikech ok gidwar jogo mantie around jogo man gi power particularly the parliament mm. ging'eyo ni ok gichul jotijgo kaka chik dwaro mm. to ging'eyo ni ka gise ratify convention no to bochulo chunogi ni nyaka gi- giluw Gichul. giluw gino so nyocha eh, dwe mokadho nyocha ne watimo procession e nairobi ma jatenda ema no- jatendwa francis atwoli ema no participate bo flag off waketo pressure mondo watem loso gi jowa ma jopiny mondo otem konyo jowa matiyo nigi udi kech ng'ama tiyo ni ot ni e ng'at ma important en e ng'ama luwo rito nyathini en emo nyathini chiemo en emo luoke otimo everything else mm. en motedo kata chiemo michamo mm. kok ichule maber en ng'atno manyalo kata keto ne sumi e chiemo michamo mm. so en dwarre ni kata kapok wachopo e kiwango mar chule siling midwaro elfu apar gachiel no yeah. ka ber tidwarre ni watem wachulgi maber mm. wamigi kama ginyalo dake maber wamigi luor to moloyo warang medical cover margi mm. wachulnegi protect issues kaka nssf so that kata chieng' mowe tich mm. kata kata msara ne tin to nyalo yudo chiemo gimoyude e, e, e ngima mare ma kosebedo ng'ama otegno mm. uh, medical is very important so kichulo ne nhif yeah. mano bende konye mm. so mano e gimonyalo kwayo jo manie matiyo kata jo manyalo ndikogi mondo otemo konygi e yelano mm. watemo tijgi ma samoro tek bende mm, tijgi ma samoro tek mm. erokamano ahinya jatelo ok wang'eyo wadwa ni mondo wange kia samoro kaendi kama ka oganda odonje tich to gi yore monego bed ni iriembo godo oganda e tich weche machalo kamagi bende samoro choponu ni samoro jomoko ywak ni oriembgi e tich e yo ma ok ni kare chik makare dwaro nang'o ka ng'ato iriembo e tich mokwongo awacho motelo kanyo ni tich onge e Kenya ka so ka tich onge e Kenya kae iyudo ka ji penjo ti- ki- kipenje ni to ah, idwaro tich ami tich mane miya miya tich yote miyudo Moro moro. nikech eh, othagre Mm. kaka ni kiny bi kiny to obiro biro kiny ma onge kata barua mimiye manyisi ni in wandiki in karam ibiro chamo siling elfu piero abich ibiro yudo house arrest machal kame idonjo tich sama hama ok omiyi hmm. chikno hmm. koro in kidonjo to kuwacho idonjo sa apar gariyo hmm. sa apar gariyo nyaka ana sa apar gariyo godhiambo in itiyo atiya ionge overtime ionge anything else so mokwongo wanyiso jothura ni ka ng'ato omiyi tich bed gi miluongo ni employment contract manyiso ni adonjo adonjo saa adi mm. tawuok saa adi so mm. that ing'eyo ni kibiro molewo ni saa ariyo mm-hmm. to chiegno ilewo mm. king'e ni iwuok sa apar to iwuok sa apar gachiel mani yes. ketho chik mar tich mm. to chik mag tich a ah, wacho ni wan kod uh, labor laws yes. to one of the major uh, employ uh, uh, labor laws and employment act Employment Act 2007 ema nyiso working hours ma ji tiyo ema nyiso minimum uh, part of the minimum be inyalo chulo ng'ato ema nyiso house allowance medical wach mar keto um, provision mag pi kama jotich tiye wach mar medical mago te obedo covered e employment act koro e employment act ni ema nyiso kaka onego ndik ng'ato koro ka employer oketho achiel kuom chikgo mhm. to unions donje ka ka jatijno en ng'ato ma en amebo mar union mm. uh, then um, kapo nono ni oriembi to ok imor kaka oriembi ka in achiel kuom uh, ka in member mar jakanyo mar union mm. dhi e union mari mm. unions gi ng'eny gi kod head offices mag Nairobi mm -hmm. apart from uh, uh, sugar union ma headquartered e Kisumu ka gi plantation man mar Nakuru gi Cape kod uh, union mar mar dock workers ma headquarters mar ni Mombasa all other unions nigi headquarters mag Nairobi koro dhie branch mari under normal circumstances wan gi jomiluongo ni shop stewards in that workplace chiw report mari ni shop stewards Shop Steward nigi haki mar sheria mondo odhi one jatelo manie dalano manie eh, that employer's premises mm. ni Onyango ni kod complaint machal kama mm. wadwa ng'e ni ang'o manotimre yeah. chik oyie ni mondo shop steward no kaachiel gi Onyango ka nitie present mondo onyiswu gima notimre mm. ka u- uyie kuneno ni jatich ne ok timo makosa mm. kaka shop steward in gi haki mar gocho gi piny mondo ikwan ikwane mondo omiye ng'uono mondo odwok e tich employers mang'eny timo kamano kapo ni ufil ni makosa en mar employer un gi haki mar kawo report no to ireport e ka minister of labour or inyalo report ni general secretary mari kuma intie General Secretary mari ema biro neno kendo jatelano mondo gibedgo within uh, chik wacho ni within 10 days Yes. onego bed ni oluongo bura to bet piny to discuss to winjruok ka onge winjruok to mana kaka wacho the minister of labour for dispute resolution to kotamre to the uh, industrial court ma tinde iluongo ni liberations court mane process erokamano erokamano ahinya jatelo gima wadwaro ni mondo wadhi achiel kachiel ni nyiswa ni to kaka kut wang'eyo ni un riwruok maduong' ma bende oting'o oganda mathoth ahinya samoro unyalo bedo kod challenges mamoko bende gik machalo kamagi nitiere oh challenges nitie mang'eny mang'eny sana mm. mang'eny wan gi challenges nikech ka kaka ing'eyo ni kut osebedo motegno matin yeah. otegno kikompare kod pinje moko ma ma iluongo ni libamba moriw machiegni kodwa kaka uganda tanzania Yes. kotu ose come out kaka very strong organization so wan kod problem efforts ose- osetim kata gi sirikal mondo wabed gi- gi interfere kodwa inyalo paro about five years ago ka the, la- the former cabinet secretary miluongo ni Ke- kambi notemo mondo interfere kodwa bok chako chako mgawa moro miluongo ni puseto mm. mane dwa take away public services from us mm. ne wa resist but eventually they registered uh, uh, our competitor miluongo ni tuc mm. mokawo teachers unions particularly nat uh, civil servants uh, university unions mm. koro gin gin e migawo margi kendgi so mm. it's in another national miluongo ni tuc Uh, mano gitimo gi that interference nikech wan strong. Two, nitie kama ochopo ko sirikal hetho gidwa kawo pesa ma jopiny oketo kaka NSSF, mm. gidwa chamo pesa ma jopiny oketo kaka NHIF. Mm. gitemo kawo mondo gitim go yore mag mag siasa go mm. to magi gin pesa ma jopiny mogolo jotich mogolo to mm. gidwa temo kwalo mm. wasetemo kwa resist so challenges mwan go ni sirkal yoyote mobire mobiro uh, mokawo tich mm. dwaro mondo ka giketo lwetgi e agulugi mondo mm. gicham pesagi mm. so mago gin challenges wasebedogo wasebedo kwa fight wan kod cases e court mm. ntineno ka nitimo interview ni cabinet secretary manyien uh, yatani yeah. and uh, dwale ne penja ni to ibo deal ga tole nade mm. kidonjo kuno how do you get a tole out of nssf mm. and uh, he had to promise how to get a tole out of nssf mm. and uh, wanyisogi ni it's a very difficult issue kobi yie nikech NSSF en agulu ma jotichie mokete pesa mm. onge pes sirkal kata achiel madonjo kuno mm. so atule bana wuok ka ndalo ne ochopo mm. kotieko tams ne ariyo yes. to wuok to kotu ema yiero ng'ato kendo madonjo kuno mm. sirkal ok yabedogo mm. to wang'eyo ni kamolose ni gitemo amend chike mm -hmm. mondo ka gialoso chike mondo giyud yo moro ma samoro kotu ok bi nominate go joma jokoda mm. to ka gin gi tare numbers They may succeed. Mm. We don't know. Erokamano ahinya jatelo nyiswa ni to mogik kaendi kapok wadhi e wach mar nitiere paro mar ne kotu dwa loso godo magawa moro Kisumu kaendi bende paro ma kamano nitie ya paro osebetie ok ni wadwa loso waseloso mm, useloso ya kisebedo kidhi Tomboya mm. Tomboya kane wachako ne wachake kaka a training institute mm. ndalo moro ne wadok piny kidogo to nyaka ne uh, Mheshimiwa Atuli take over leadership mm. wasetemo bwasekelo standard mare mm. malo matin mm. functions mang'eny mitimo Kisumu ka itimo Tom Mboya Labour College mm. and uh, then we ne wan kod uh, a few domestic you know, what do you call them uh, hostels ma ne ji ninde mm. but uh, sirikand Kibaki nomiwa piece of land mm. toke kanyo mm. ma wagero what I think would be a three star hotel currently mm. hotel nitie mm. ma kata kidhiye kawuono tininde very good rooms mm. and um, the first phase is over lifts kende modong' mepok waketo but uh, everything else is there wan kod rooms man gi televisions and the rest chiemo nitie to mboya maler uh, kiwuok kita chiemo kabiro kata ka wadhi chiemo kuno ah. very nice food and then uh, second phase wabogera another, another one mm. and i think um, Yeah, if you make a visit, yeah. you'll be impressed. Yeah. Jatelo mogik nyiswa ni to un kaka kutu uparo nade e wach ma bende koro migosi Kenyatta kod Odinga ne okawo mar keto Kenya mbele ma giwuoyo ma ginyiso oganda ni koro weche mag pogruok kik bedie orang kaka igero piny mar Kenya. Dakika achiel.
Yeah, nyase wacho, nyase lose wachni. Mm. Tabuonwoyo. Mm. ni pinyni duong' moloyo Uhuru kod Raila. Jo Kenya ng'eny, wan gi 48 million Kenyans ma chandre ma miwuoro. Ji chandre, ji dhano onge chiemo, dhano onge tich, nyithindo ok nyal dhi skul. Omiyo gima jodongo ariyogo timo, kipenja an awuon, mano e gi- waserito for a long time. Yes.
So osetimre, Wakwayo mana jopiny ni mondo mi jogi uh, lwedo mm. mondo gibed kamoro achiel. Kik gibed ni giriwre mar yudo benefits mag ji ariyo kendgi. Mm. Obed benefits ma jo Kenya mondo gidraw some program mm. ma gidwa kelo Kenya together nikech Kenya wan go gendini mang'eny. Mm. To wasebedo gi tabu e Kenya ka nikech kidwa yiero tidwa yiero nikech oganda. Mm. kimiyo ji tich imiyo ji nikech oganda mm. to ka wanyalo loko pachwa yeah. ma jaluo mobedo qualified obed president mm. kobedo jaturukana obedo qualified omiye tich mm. mane kama odwa nochopie mm. pinje moko ma kaka tanzania kidhi pinje moko kaka rwanda mm. be ng'ama penjo ni oganda mane onge mm. ji wacho kiswahili to bas people have forgotten anything else mm. so gima jodongo ariyogo otimo is good mm. nitie joma pingo oganda kata oganda moko kata oganda wa moko nitie joma pingo yeah. to gipingo nikech their personal interest mm. ok giping nikech gima otimno ber rach mm. gima wang'eyo kendo anwoyo ne jopiny ni kenya ka sani nitie two political divides mm. achiel mar jubilee achiel mar nasa mm. viongozi kata jotendgi achiel koni en Raila koni en Uhuru mm. kidwa loso konyo jopiny yeah. you cannot consult you consult for what purpose mm. idhi to loso kuseloso set agenda mm. then you go back mm. to consult nyiso jene wawinjore watimo kama what is your opinion then we do it first. so jogo moseyie support Raila adwoko ne munero kamano akwayo jopiny mondo ji obed gi kwe mm. ji oluw gima Raila dwaro ok nikech en ema oparonwa mm. Hapana, en jatendwa mana kaka e family nyithindo nitie lakini ok onyiso ni nyithindogo onge gima ging'eyo to gibet na penj to baba e pacho nang'o wan ne waseyie ni Raila e babawa Raila nyaka decide for us where direction to go then I know at a later time obiro biro back to the people Yes. to loso gi ji to wamiye support an awuon wan kaka jokotu nyicha selose jatenda beche selose we are comfortable because